Għandu futur, għax dak il-futur huwa l-imħabba ta' Alla. Min minnkom segwa l-omelija tal-bieraħ, tkellimna dwar il-passjoni, il-passjoni. U l-passjoni li Jekk int m'għandekx passjoni, tkun qisek qisek xabsa. Tant hi serja bniedem mingħajr passjoni li l-Iskrittura tgħidilna li la inti sħun u lanqas kiesaħ, inti biered, int newtrali, ma tieħu qatt pożizzjoni. Jiena nirriġe, bl-Ingliż qiegħda I vomit you, jiena nirriġettak. Ara kemm hi serja! U llum għandna tnejn min-nies li huma mimlijin passjoni. San Pawl, li qabel ma sar San Pawl kien Sawlu, u mbagħad dik il-passjoni li kellu għal Alla, kien jippersegwita lill-Insara, u mbagħad meta ltaqa' ma' Ġesù, dik il-passjoni stess Beda jindirizza biex il-Dan Ġesù li ltaqa' miegħu jkun maħbub u maħbub ma' u magħruf mill-oħrajn. Xi ġie, San Pawl kellu d-dnubiet tiegħu. Ma kienx perfett San Pawl. Ma kienx perfett. Anzi, l-iktar li jolqotni San Pawl għandu minn għalija lir-Rumani meta jgħid Għandi xewka fil-ġisem tiegħi li ma tħalliniex noqgħod kwiet, u l-ħin kollu twaqqagħni fid-dnubiet. U min se jeħlisni minn din ix-xewka? San Pawl kien bniedem normali b'din il-passjoni però. B'din il-passjoni. Ħafna minna smajna Padre Pio, le? Padre Pio jgħidlu kien nervuż meta tiġi xi mara tkellmu kienet taqbiżlu. U nifhem għaliex jiena. Il, il, ma sar qaddis. Sar qaddis. Ġifieri l-fatt li jien għandi dil-passjoni għal Ġesù ma jfissirx li qatt ma niżbalja, qatt ma nidneb, qatt ma jitlgħuli, qatt ma niġġudika. Nibqa' bniedem bħal oħrajn. Id-differenza hi li ninduna u x-xewqa li nkun aħjar, dik ix-xewqa li nħobb hija diġà l-imħabba. L-istess San Pawl jgħid, Ġo fija għandi żewġ liġijiet, waħda li tgħidli nagħmel it-tajjeb u l-oħra li tgħidli nagħmel il-ħażin. U San Pawl jgħid, Irna u dil-kapaċità li nagħraf il-limiti tiegħi u nibqa' miexi Minkejja li nirrabja, ninnervja, jitlgħuli u nsabbat, però nibqa' b'dik passjoni għal Ġesù. U l-istess il-festa tal-lum San Pietru. Pietru kien xmugħ, kien sajjied, hawn min mar sax-Xlokja. Mar sax-Xlokja. U Pietru kien bniedem rasu iebsa. Tiftakru meta mexxa fuq l-ilma, pprova jimxi fuq l-ilma? Imbagħad meta nduna li l-ilma taħt saqajh bdiet tbaqbaq u beda nieżel ġġġ. U Ġesù, Mulej, għinni! Mulej! Ta' jdejh u ħarġu. Hekk jalla mhux se ngħidilkom qatt tinżlu fl-ilma. jew qatt terqu, pero' meta nkunu niżlin ikollna l-kuraġġ nerfgħu jdejnek u Ġesu' jaqbadna u joħroġna minn dik il-problema. Ħaġa oħra li qed tolqotni fil fil-Vanġelu tal-lum hija kif kemm Pietru u kemm Pawlu kellhom jiffaċċjaw fil-komunità tagħhom stess il-konflitti. Il-konflitti. Meta int għandek grupp ta' nies, allavolja għandhom passjoni għal Ġesù, ħa jkun hemm konflitti. Tiftakru li fi żmien San Pawl kien hemm jiena ma' Pawlu, jiena ma' Barnaba, jiena ma' dak, jiena. Din hija l-komunità Nisranija. Il-komunità Nisranija kienet hekk fil-bidu, fl-ewwel Insara, hija hekk illum, naf kemm niltaqa' jiena, ma' kappilani meta nitkellmu u ngħidu ma x'qed idejqek jew x'qed iweġġgħek fil-komunità tiegħek u li żidt li li ngħidu hi ċerti nies li suppost huma tal-Knisja u flok ifittxu l-għaqda iwasslu għall-firda. U dik veru tweġġa'. Dik veru tweġġa'. Illi nies illi qed tistenna illi jekk naħdmu flimkien u jikkaverjawk u mbagħad isu jimma Pawlu jimma Barnaba. Nawguralkom illi l-festa tal-lum ma tkunx biss il-festa li tmur l-imnarja biex terġa' tiftakar meta żżewwiġt u l-wegħdiet li għamillek ir-raġel li jieħdok l-imnarja, mhux hekk kienu dawk? Kienet parti mill-karti taż-żwieġ. Meta tiżżewweġ.

Laqas. Nawguralkom, ġifieri għalkemm m'hemmx miktub fil-karta ta' żwieġ, dir-realtà li tkellimna fuqha, dil-passjoni, minkejja l-limiti tagħna, insegwuha. Okay? Intenzjonijiet ta' dil-quddiesa, Għal min nixtru nitolbu? Hemm xi ħadd li nixtru nitolbu għalih? Biex nitolbu għal missjunarji, eħe, dawk li qed iwasslu l-kelma tal-la, eħe. Għall-koppja miżżewġa biex Ġesù jkun dejjem preżenti fosthom, nitolbu. Smagħna u nitolbu Mulej. Żied.

Fis-silenzju dejjem nitolbu għal xi bżonn personali tagħna.